Previously on Pundoen High School. Mm, akoma mazotii nemaglazi enyu amaisasa emaanza aya tinge takutodzoka manheru torara kustadi tichikudzidzisai kumashandisa Ah, apa makati tine option here apa mukuru any gun can shoot iko kuchikoro kunoendwa nana bobi usiku uno kwakanaka siyai zviende pamwe zvingabasewo tune musikanzwa tukomana twuya ndinotutyira ini haiwawo vatiwo vanhu vakuru vaye motyei nhai mbuya bobi hapana anoziva zviri kunoitwa ka ikoko
hayi ndangoshinga hangu asi hope dzakandirova ndochokwadi zvacho haa kubva kwemurume aritswanyeinda wangu kubva kwemurume kubuda maintestines kani pawo Power, Bobby, Mukai boys. Ah, amanaka. Chararisa kapa. A akoma, honai pane time. Harizi ratopera here zama racho?
Auborara boys vana musadaro tine exam mangwana. Iwe power, muka uko nhasi ndiye mangwana wacho. Ah, indaoka nu. Handi tinonyorana boys. Haya ndo mawani manje. Eish, ah, handi yakoma tingapotse exam kudhara ikoko. Maiwi, ah, but zama pachimapuza boys. Ah, but hope zana ndichirota boys. Warotei?
Obvious boras.
angarotei pawo maya sha ndarota pundu atigadzirira maglazi mamwe anga ane maansa so pamberi pesa maya pawa waisarota zvaitoitika aripo mazini wayo andiitonyora maansa boys haa pandakarohwa nekanga musoro so hama wani but nemadragon atakarova aya taisafanira kuita izvi boys ah but bopo unoita match fixing here unoita asia gate here because ah iyo dragon reakoronopo ndakangotora mufiriji bva ndaya naro but still kana ranga rakavharwa harina problem oh shit takanwiswa kambwa kekwakulewa wako chaiko but aunyepe Haa ma one chaiwa. Ah boys, apa takutorembesa munamato sadza richioma. Handei ku exam. Ah, but wait, im akoma masina mati tried, trusted and tested right because mabhora takunotamba yakaya. Ah, ari kuda ma obvious pass. Apa wakundidhauta here power? Ndaisa life yangu mumaoko enyu mambo. Handei ana boys. No retreat, no surrender. Schneider pa German apo. Famba Gundogan.
Hope kuti mese manyora maclasses nemazita enyu pamapapers cause hatidi maspoiled. Ko apa pasina vanhu vaendepi nhai? Eh, vakaenda kumazowe kujumbo kumaini uku. Zvemabhuku vakati hazvibhadhare izvo. Anonyepa henyu imi madam vachaya manje manje. Kuya kopi nemaminutes asara iwayo. Nei zvenyu, ingoita kuti time up zvipere kana imudzidzisi. Class, I hope kuti mese manzwisa mainstructions ebepa ramuri kunyora. Ai kak, ko masits ena ari kutsvagei muno? Sorry we are late. Tambonetswa nematransport issues. Ah, but chikuru tazobata time kwatiri kubva ndokure. Ah, pasina nguva yomapa kutongosvika nekukava. Chill vapfana, nguva dzapere dematsobuda panze. Exactly.
Hadzisi nguva dzekupinda muexam dzinodzi. Iwe wenyarara ndakuzokubvarurira bepa manje. Munenge matorigonera dzenga iri. Kozi hapana kana chisvinu chikunyorwa ipapa. Imi mana most of makatange makalonwa muclass muno mukuti muti finhure ka tichaita fight ke. Mbozvitarise zoti uri mufana wa John Monya. Okay.
Gare pasi munyore but kana time yakwana inenge yatsongokwana. Haisi nyaya, zvopera.
makarohwa nebhabharasi kawabva nemakupfeka magirazi takutokutiyana magi haa mind your business bharanzi wewe dzidza kutamba neshamwari dzako nine vigilate hamukwanise kupawo mukomana uyu pi here 10
minutes left e make sure kuti waisa mazita pamapapers enyu cause asi kuda zveconfusion ipapapo ah mudzidzisi hamuzi makoniwa zvikatera hamuzi makoniwa maminetsera Tangopinda mai manje makutoti 10 minutes left. Wanyatsocheka here time? Hakuna bhora risina extra time kana injury time. Motongoti bo 5 minutes. Saka chatowa chikoro chenyu kavapfana. Ha makajaidzwa zveshuwa ini. Ini hangu ndapedza mudzidzisi. Madubva vangotora vanhu vese mapepa. Mostaf, iwe iwe dzikama mafana wanzwa. Ah, komotozivana futi na Mostaf. This is a setup man.
imimi vapfana mapepa zenyanzi atambire manzwa ndisadaro mkuru plus ana monster vangu achitiitira noise apa mototipa dzimwe extra 3 futi dzeinjury time up nemadelaying tactics
tapedza mudzidzisi ndata njetore mapepa zenyu vapfana mufunga ndikita majokes here inini aya boys dzangu munhu ari kutizivera uyu haa ah, vanhu vanosaiza umana handinei nazvo vapfana handikuzivei plefta handinei nazvo kuti ndimi anani main zvichitoro tamusi kuziva mazita edu kai aha boys zvichiwana anopara mosha nekusaziva hmm, nhasi hapana kana wani wandoziva plus all i know hapana mwana wapresident pano Hi mafane mndokudii ikoko? Ah, handa usikuziva mazita edu. Saka uchamabvisa sei mapepa edu? Ya, ndombokudzai kuti hamusi kunyatsotiziva imimi.
Ko nhai sekuru vaBobby, makati udikwe nefizi yemwana? Musatya kani, ndoenda ndonomukupirira. Hezvo.
Ko mogomukumbirira kasi mari yacho hapana kani? Ndine zvandakangoishandisa kani, ndoidzosa. asi musadaro moziva koivo vabereki vemwana vakazvinzwa vanoti kudii nhai koiye ane kahana katukiki zvekuti anoremerwa nenyaya zvekuenda kunovaudza ndianiye musakanganoka kuti vanhu vekuchikoro kwabhobhi vane nhamba dzevabereki vake vabereki vapi vanodarika isusu ndiani kwaane hana ine kaganira iye Ko zvevanhu vane hana dzakaganhira ndombozvida here ini? Izvozvi mari yacho makaisa kunjuga zvenyu. Kana asi pane kaproject kandiri kuda kutanga zvangu. Kapi nhai sekuru vaBhobi? Manje wamboti shauta kudai unoti kachataurika here? Ko kana kari kasvinu kanotadza neiko kutaurika nhai sekuru vaBhobi? ah ndakaota tumwe tushiri so haa pamwe pacho fungaiwo imi mamunhu mukuru imi izvo ka zvandanga ndichitaura shuwa shuwa mukore uno munhu angaite zveshiri kana but iproject ine musoro manje pedzisai tinzwe nekuti apa haina kana musoro ingori nemutsipa nenzondora chete pane tushiri tunonzi zviuta tunobatsira zvisingaite kasi matanga zvekubhema mbanje futi here tikanyarara futi yave mhosva ka pedzisai nyaya yenyu apa shiri iyoyo ine market nekuti ini ndinohodha pondo ndoitengesa nefive zve bho bho hapachade masmall chete ezvihuta pakuda maostrich hezvo kumuka uku nhai bobi uri kuti maostrich chiiko iwe ingoma regafa kule no feelings iwe ndati ndipindure mhani inguva yekumuka here inoyi ko ndine pressure yei handi nhasi isati aderi hezvo unondishura here iwe nhasi chishanu idzi ndidzo mbanje dzamanga muchareva paya manje ha shuwa here muchembere ha ndichakavhara nembama shuwa here muchembere chii chacho ipapo ha rega nditi ndibude eish apa ndakarohwa nemumwe musoro usiri bhoo ndikuita kunzwa kunge ndakatsiga ndege iwe mfana unoziva kunetsa kunoita mari yechikoro here tigezere uende kuchikoro apa sandiyo yamuri kuti maoda zvihuta here kule manje kuchikoro kwacho ndoenda sei pakadai iwe ukwane iwe wakazvinzwepi izvozvo iye akakuudza kuti nyaya dzevakuru dzinopindirwa ndiani chimbotipaiwo mukana ndimbokapaza paza mani kamzukuru kenyaka kanondipei mastereka haa vheri sori muchemberi kulemsadaro mandikwadza chiita ugeze uende kuchikoro iwe ndakutobuda uende wageza zvauriwo ungangobuda ka aa musanyanyowari panyaya dzebhat apa nhasi ndongorova inonzi dry bat haiwawo zvinozoda vhiki rese here nhai bobi wiki renyu rine madays mangani nhai kule haa zvimwe zvinozonyanya pa itwa tusikana twenyu tinenge tichitoti twinwe mukomana here ipapapa ndosaka tuchizomhanyira ka isusu madhara so madhara imi here kule ndisiire murume wangu iwe haite zvepwere izvi koma wadarirei iwo handi mukutoona vakutoramba wakanyarara Hezvo nhai sekuru vaBobby. Ko zvamaramba makanyarara nhai? Ko inini ndopindirei panyaya dzenyu nhai? Aizvi, dzatova nyaya dzedu futi. Ini zii hangu. Chienda kuchikoro iwe. Ah.
haa tingangosasa hedu ka but haa tepe mabhora amakatamba last time aya aiwa ariko akoma ah ndokuti family kamafana kana ukatoita flu ndofana tokukwenya mhino Mm, akoma hamusi makufadza kochi nekuwedzera makoni mugiraundi here apa kuti tife nerani Ah, mdara zvemhino boye maya kungotiraya kukunanganisa kuti tiri chinhu one tese takadai haa fe akoma ndozvebhora Hombo pakapusha Messi pa game ra Argentina, mfesi anonzi Depo waya akasapindira mdara. Ndokuti teamwork. Ko iye Bob asati abatika ari kupi ko? Kasi ari kuvezeswa mbezo na Kulezo wake kani? Ah, meno pamwe vakabodoka vari pawo pa den. Ah, because akaitika nezuro ya mdara ka ndo inonzi horrific. Ah, ini ndazotouya ne inform iri nyoro baba. Apa ndikuita kuvaviwa akudera ese. Ah, isusu mdara tinonzi ma caller services. ya cola services ndoapi manje iwayo ah, inde zingowacha cola chete ndakabuda ka ah, because hapasi pese panorwa malong pasisi mdara pamwe pacho panongoda short short pasisi mdara but ane, ane accuracy ah, unorema hako mafana kokubhora mukubaya riniko ndasuwa maorange nemared box ah, this coming week iroriri ah, but ukona elde rangu raita manegotiations nechemanza ka saka ndogona kutransferwa pawindow period iyoyi ah power wakuda kutitiza ndaizifila inini kuti pakati pedu pana judhasi nazo wabuda pachena kuti uri wefrakazi mvana iwewe ah maya kana koma musazvitye ini ndofamba naagent wangu plus na personal trainer wangu saka imimi nabobika you are part of the contract ah kwanguva kusimbisana kwevaishaya uko hapana paucharamba kuenda kozisu sitaramba mm, haa jokes asaida kuoma matakureko nhasi haa mudumbu mangu muri kuita kurohwa maclarks zvakaomarara mukutonge mahaiwa team expande bos yemadhanzi haa kutanga riiniko ndichitakura ngatipinde muraundi timbongwavangwavha haa munhu atone mutaktiki wekungwavangwavha ka haa ndibobi haa inini mutaita nhova mdara haa bobi ndowana mancity haa isusu yedu haa tiri ana wolves ana luton park yo but iwe chele necity ndeipi inonyatsofamba Ah, nyaya dzamatanga idzi mdara dzihombe ngatisiyane nadzo ko imi makaita umwe kemakwile ashe remi ko ndakazonyora nguva iko ini ndakarara pano Ah, plus imi munopasa mamagicalpasses kamdara kwa luka modric aya hazvitoshamisike pamwe maane kanga meshini kana kunyorera umweki izvezvi watanga pawa apa this time mawani apa mudhara uya hatina kana ushamwari naye even wekunyembedzera zvawo e boys mawani edu aya haa tizi edu maprefect but time dzekupindira fazheredzi haa bobo usatityise paipeko asi game resit nechile ongokaisa wini kusiiti kani Ah, manje madraw manyama ayaya boys muga yenyu kuti mafanidzika but ndaona mota yekwana mostaf yakazara ende wakutoratidza kuti wanga wachitovinga isusu hapakaipa Ah, maybe wakutorowa kaseko kawo vakabva venga isusu this time here ah plus nyaya ichatombomeke senzi sha yakato expire weziva zvangofana nekunotsvaga kante kuchele izvezvi kana kunotsvaga runi nagigs kuman u kana unotsvaga ronodinho kubhaka kutsvaga heya tore kusiti hasha ah, haa ah, maya kana boys maya indazotorova mudhuri ndaponeswa nagadhi ka ndiazotondiudza kuti udza vamwe wako kuti mahora uko chine nguwo hake mujaendi haa haroveke zvekudaro apa nhamo kaslimas tiri kubva kushungurudzana nemaexam apa taakumhanjisana nana monstaff haa ah, zvakaoma haa pakuchema kuchatobetsera apa lets find a plan haa ah, nomita wati mdara kepekepe aimbove akatsvaga plani pariwo madrid saka isusu ndisu kepekepe iwo madrid bvunzawo wangu haa ah, but boys isusu always come with a plani ka akana ngatimboite zvefundo first
yesipundo ndeipamela uri sei e kwakanaka wo saka isu tiri mainvisible objects handi haa pawa mwana ari kunyara uyu chiwo wangu ii nhaiwe bobi usandidaro apa ii ana pamela munotombodzika mawo kudai pamela uya pasaidi tinzwe
haa bobby wakaudza pundo nyaya yangu here iwewe ee kungoti pane mafiya chete iwe pundo haumuzivi here a mafiya aripi papa handiti ndipawa chete here ah, pawa manje ndibaba veguwa inotoswera yaudzwa first 11 yese nemasabha acho kubhora oh ah ndiri kutokutrusta bobby ha ndiri wako pamela kutanga riini iko ndichikurasisa vanhu vanochinja shamwari ndiani aizoti judhasi achatengesa jesu ha iwe scripture yonyeni ichatiparira mukore uno mofanira kuuya wana bhobi haa timu rescripture yonyeni munozozinyanya motozviona kunge ndimi munogezesa ngirozi mapapiro ka bhobi usati daro asi imbouya shuwa saka nhasi hapana yauri kutiitirawo here nhasi ndakatsva ini haa manje unomuhwinha sei pundo wacho naye uchidai so a saka ndofanira kumuhwinha nemari here maya but ari papiki ka uyu handiwe unotoziva kuti ndiye anokunda fazhi yese plus mudhara satan anotouya achipiwa manotsi napundo unozvigeeta hanti ii shuwa here ehe fair haa pundo is very intelligent just imagine tane vana vedu vane brain dzakafanana nedzababa vavo pawati baba wacho wagona havafanire kutora anything from you ii nhai bobby ah ngotauro wangu saka ndokupa hangu yanoida kutenga metseti ka ehe handi mesi takutozozoona next year here ndoita physics kind ukandipa mari yakawanda ka ndoita plan kuti ugare padhuze napundo during my exams upota achikukopesa ii nhaiwe bobby unosenza kuzimseki herewo plus futi handiti togara nemanems here exactly pamela and pundu saka ndokupa kairi 5 obva wangondiitira izvozvo but wewe muclass ka usazoita kuti zvioneke kuti pane iri kuitika handikuona haa usandityire wangu nechingoita dzungu rangu riya riya exactly cause haa dhiri rikangozikanwa pachikoro ka haa zvinenge zvaendwa ii nhaiwe bobby wawacha uniform here iwewe ko anti zvekuita kunge tisiri kuwirirana ndati ngatizvitangire muclass here
okay ndanyarara
imi aguma imi asi asi bhobo akudya pamela ro bcause eh, stanzi yakarova ndeyekwadhibhala kaye aiwanze potse bhora ye watanga kugaira mafana chandoziva bhobi ndewemaplans ya yeah.
ndiye munhu one wandaona atanga kumudzikamizi kunzi asinawo mucamp no nedzungu rina pamela haa bhubha akaoma hake anoratidza kuti anomboita achioneswa mashotsi nakule vake Ah, kana kuti anotouya akazora kamudiwa diwa chete because ane mamwe mabhiva anozopa vanhu mubox mdara apa uri welast man aa zvinoitwa nemaninja chete iwe handina mathematical set apa time time tine physics Ah, idzo nhamo dzenyu dzinozowandisawo mdara kupiwa red card munhu uchibva kuinjari but still usandityira ndiri gunda mwenda i personally trust you with my life mdara thats why ndinoda kukuita agent wangu ya yeah, yekudya yapo akoma bobi wopaona kuri wamwana wevanhu chadona maya proper play chaiyo iwe bobi tarichiita nharo napawa panapo asi uri kudya mwana uyu mayako maa mwana anotonakirwa nemi kusvika mubra chaimo chaimo ah, saka pazvipfekwa zvese ona bra riro rakakodzera ah, usadaro aiwa no im trying to show you how deep the love is ka but inaa kudhara manje ndakaitisana netseredye idzi aka kakangori kadiriketekman akoma hapana stereka ah, iyoyo feya bobi mamwe maplayers anotozotamba bhora kunana china uko aizia achitsvaga shelete saka apa ndatosirwa pondo yekuti timboita plan palanja haa ah, bobi munhu apiwa 5 takatarisa apa mm, adala musadare makurotirwa kunze mukati pachena chena ipapa haa ana boys kukana ndamupa change zvechange hauna kumupa ako kozi isusu takangofanana unenge usitorinawo kana sendi wewo ha ndandichatongo kunzwa izvangu handapiwa 5 boys but hafanire kuzoratidza vanhu muclass ka kuti pane iri kuitika exactly ngazive kuti bhora rinotambirwa ground chete ndagara ndamuchuna kuti muclass ngaangoita dzungu rake iroro dzakaungana hadzo shiri dzangu ini hangu kansati ndamboita fight nemunhu but pauri kamwari kambondiregerera idyako easy mafana ndokufendesa plus blaz yangu john monya natau vakadzoka alongside jose muchawa wangu psg yaitoti messi mbape yobva yati neima but yaigogodzwa zvakadaro plus iwewe usade kupinza ngozi mumba wakwaturisa dzinza rese wanzwa Uri sewe mfana Bobby keep zii hako. Kumba kwenyu hanti ndiwe unotembwa na Kule wako ane six pack pamhanza. boys rangu chill mfana uchi ari kuda kuti dzingisa fazi chete tamukwapa idzi Nhasi apa dyo rinopisa pano boys. yenyu yekutiza iya nhasi ndinemi nemumvura nemumvura Ah, vanguda ukuti tiri kusaba here apa yese yauri kuda tiri kutodawo maitala kuti yanguva yangu yeprague but still tobatana kuagriculture